Ka piki mai a Hoturo ki runga o Puawhe. Ko ngā kōrero e mea ana ko ngā tamariki ki mua, ka kite he āhuatanga. Ka hoki mai ki te karaua ki a Hoturoa and ko te pātai rā i Hoturo, He aha kei tua? Ā, ko te, ko te whakahoki, ara, e, he nehenehe nui.
Ka kitea te nui o te ngahere. Koirā ngā kōrero a ngā mātua. Te nui o te ngahere Tei ka kīa ai tahi te ngahere tahi te nehe, nehe nui.
Ka karangahia mai e te rangatira o Tūwharetoi te heuheu kia hui mai rātou ngā rangatira o te motu. Ngā kōrero katoa i puta mai i tērā wā mō te whakaae atu ki a Pōtatau hei Kīngi tuatahi. Nō reira, i te mutunga o ngā whakawhitiwhiti kōrero, i tau ai te ngākau o Te Karaua o Pōtatau. Ko tāna ki ngā rangatira i pai atu, Taihoa, me hoki atu au ki ōku mātua, ki ōku tuākana i te nehenehe nui. Nā, ko te pātai a Tamihana, E ai ki te kōrero, E pō, he aha kē te nehenehe nui? Ko te whakahoki a Te Wherowhero i tērā wā, he wai kōhuahua, he wai hāpuapua, he wai kōwharawhara. He kupu whakarite i te āhuatanga o Ngāti Maniapoto i tērā wā, mō te tautoko i a ia i tana tūranga, mō ngā kai o o roto i te nehenehe nui, ngā hua katoa i roto i te nehenehe nui e hāpai ake tana noho mai hei kīngi.
Me mārama ēnei kupu whakarite, tēnei mea te waiho puapua, kāua, tōpū mai, Te wai ki roto i ētehi hōpuapua. Ana, he wai hōpuapua tērā. Kei ngā rākau ētehi pūtiki. Kei aua pūtiki o roto o ngā rākau he rua, āhua rua rā anō. Nā reira heke mai ana te ua ka waihotia mai ētehi wai ki aua wai hōpuapua. He wai māori, he wai whakaora kei aua wai hōpuapua. Mai te teua, tērā rāno te wai kōwharawhara, ā, tēnei kōwharawhara. He putiputi me kī, he pua. Pēnei nei te āhua, he kapu. E ua ana, kī mai ana te kapu. O te te kōwharawhara i te wai, a ka tūohu. Ka tukua te wai kia rere, ēngari te tukunga o te wai kia rere, ka rere rānō ko ngā kākano o te te kōwharawhara. Mai aua kupu whakarite, mārama kia Te Wherowhero, kei te nehenehe nui ko Ngāti Maniapoto. Kei a ia tōna nui, tōna whai rawa i taua wā. Te oranga o te kaupapa i toimaha ai a Te Wherowhero me pēwhea e ia te kawe i tēnei kaupapa nui whakaharahara. He pērā rānō mō Te Wai Kōwharawhara, ko tēnei hunga Ngāti Maniapoto, he kaha ki te hora i ana hua, i ana wai, tana whai rawa, puta ana, aua hua ki Aotearoa nui tonu.
Nō muri mai i tērā hui i Pūkawa, i haere te, te kaumātua, Te Wherowhero, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ā, ki te kimi mehemea e tautoko mai ana i a ia hei kīngi. Ko tētehi o ngā hui nui i tū mai i roto I te nehenehe nui o Ngāti Maniapoto i tū mai ai ki roto o Ngāti Te Kanawa, ko te ingoa o taua hui rā ko Te Puna o Te Roimata. E ai ki te kōrero, ko Tānirau te tupuna i taki taua hui. Nā, i hoki mai a Pōtatau. Ko te āwangawanga, ko te māharahara o te Karaua atu i te whakaae atu hei kīngi, ko tana koroheketanga. Te nuinga o ngā kōrero e mea ana ko te whakahoki a te karaua ki ngā iwi, ki ngā hapū, kua tō te rā ki a ia. Ko te whakarite o roto e mea ana mō tōna koroheketanga. He pērā anō te whakautu a Pōtatau i te wā i haere mai ki te hui i haurua i te puna o te roimata. I kī atu ia ki ngā tūpuna i tērā wā. Arā, ko Tānirau, ko Wahanui mā, ko Te Wētini mā, ko Hauāuru, ko Haupōkia mā, ērā atu puna. I kī atu ia ki a rātou, E ōku mātua, ki te kī mai koutou, me tū au, ka tū au. Ki te kī mai koutou, me noho au, ka noho au. He pērā te wairua o ngā kōrero i tērā wā. Me te maharahara anō tāna koroheketanga, ko tō te rā ki a ia, he wā poto ki a ia ka hinga. Ko te whakahoki a Tānirau, e pō, e pai ana. E ara mai ana te rā i te ata, e tō ana te rā i te ahiahi. Ko te whakarite o roto e kōrero ana mō ngā whakareanga e haere mai ana, he pērā i te rere o te manu i te rā. Nā konā i tau te ngākau o Te Wherowhero. Nā, i reira hoki ērā atu whānau kārangaranga o te iwi. I reira hoki he wahine. Ngā wāhine i reira.

Ko tatou tonu te kingi tuatahi Tamihana nana i uta te paipera ai. Ā, tērā waiata i waiatatia i ngā reo waiata i ngā wāhine hei tautoko. Te wā i haere mai ki a, ki a Pōtatau, i haere mai a Tānirau me Te Pōtae ki te kī atu, ā, kua whakaae rātou, ā, koinā te waiata i, i tautoko i tana kōrero. He hui whakapūmau, he hui tautoko, āe, i tautoko ngā tūpuna i a Pōtatau hei kīngi. Nō muri mai, ko ngā hui i tū mai ai ki roto o Rangiaowhia, nā, i haere Te Wherowhero ki ērā pakeke, ērā kaumātua, ērā tuakana ōna o Te Nehenehenui, ki tēnā whaitua, ki tēnā takiwā o Te Nehenehenui o Ngāti Maniapoto, ki te kimi i Te Taitoko.
Kātahi ka tū te hui ki roto. Ko Ngāruawāhia te whakawahi i a ia hei Kīngi Māori. Engari kāore i roa o muri mai ka mate a Te Wherowhero. Tana matenga ka hui katoa mai ngā rangatira o te motu. Ki te tohe ko wai hei Kīngi, ka riro taua mana ki runga o te tamaiti a Te Wherowhero ki runga i a Tāwhiao, me te tautoko a Ngāti Maniapoto.
He nui nā kōrero mō te matenga o tō tatau. me te aranga ake o tana tamaiti, a Tāwhia. Kai tēnā hapū, kai tēnā hapū anō ki ngā kōrero i roto i a Ngāti Maniapoto i roto i te nehenehe nui nei. Engari ko tētahi āhuatanga i tae ki te Kīngi tuarua, ko te pakanga, te riri Pākehā i hau mai ki roto i a Waikato, Maniapoto, i a Tainui whānui. Ka tahi, ka rua, ko ngā mahi raupatu a te Karauna i ngā whenua katoa o Waikato. Nā reira i haere mai a Tāwhiao ki roto i te nehenehe nui.
Ko Te Otapehi tēnā tupuna heke mai i a Matakore te teina a Maniapoto me Whakatere. I mōhio mai a Te Otapehi e hoki mai ana a Tūkāroto, i tūtataki rāua i te tahatika a Waipā, ka mihi ka tangi rāua. Ka tuku te kōrero i a Te Otapehi, tana kōrero, E! Haere mai ki raro i aku parire ma aku koe e kōpaki. Ka kite a Tūkāroto, a Tāwhiao rānei i te āhuatanga, i te pakikoke o tēnei o ngā tupuna. Ko te whakautu a Tūkāroto, E, te iti o tō kahu! E kōrero mai nā mō te āhua, te hanga o te tupuna. And ko te te whakahoki, Ahakoa he iti te kapua ka ngaro te ra. Tērā wā i puta mai te kōrero mō te hokinga mai, o te wā o te hokinga mai o te Ariki nui ki Te Nehenehe nui. Na, ko te Ariki nui e kōrerotia nei, ana, ko Tū-kā-roto, Matū-tāera-tane-ingoa-tuarua, Tāwhiao. Ingoa i whatungia e te ua. Na, te Arikinui e korero nei ana ko Tawhiao, ara mai ra te hokinga mai ki te nehenehe nui.
I te huringa o te rau tau i mate karapīpiti atu ngā rangatira o Ngāti Maniapoto. Nā konā i karanga ai he hui ki Māhoenui, e te tupuna e Te Rangi Tuataka Tākerei, e anga whakamua ai te iwi. Ko te hua i puta, ko te kawenata.
Me whakaaro tātou ki te āhuatanga o ērā wā. Ngā uauatanga, ngā pēhitanga o te wā, kua hinga mai ngā tino rangatira. ngā rangatira whai mana o tērā whakareanga, o tērā whakatupuranga, ā, ko ngā rangatira e kōrerotia nei e hau, ā, arā ko Wahanui Reihana rātou ko, ko Manga ana ko Rewi, Rewi Maniapoto tērā, ko Taonui Hikaka. Koinā ngā, ngā tino rangatira. Ko te whakamutunga o ngā rangatira o tērā tupuranga ko Wahanui. Nā hinga mai ai tēnā tupuna i te tau 1897. Nō muri mai, ka āhua tīwehewehe te iwi, ngā hapū, Nō reira, i kimi rātou i te huarahi e kotahi anō ai rātou.
Me pēwhea e Ngāti Maniapoto te whakakotahi i a ia? Ā, karangatia ana e rātou taua uri, E hia mano o Ngāti Maniapoto, kaumātua mai, Wāhine mai, tamariki mai, tā mai ki taua huira. Nō roto o te wā o te Kirihimete tēnei karanga hui, tae ki te hurihango o te tau 1903 ki te māwhā. Kātahi ka puta mai i ā rātou whakawhitiwhitinga kōrero tā rātou wānanga, te rūnanga nei. ā, tētehi pepa mana e kīia nei ko te kawenata, ko taua kawenata, ā, kei reira ētehi kupu nui ki a au, ā, ko te mea nui, tuatahi, ko te whare o te nehenehe nui. Me te tohe a Ngāti Maniapoto ki a ia anō, Ā, kaua ki ētehi atu e kia ai anō, kia kaha tātou o Ngāti Maniapoto, te whakakotahi i a tātou, te tohe i tō tātou reo, tō tātou Māoritanga, tō tātou kotahitanga. He ahakoa ētehi mō te Kīngitanga, he ahakoa ētehi mō te Kāwanatanga, He ako ētehi mō te wairuatanga, kotahi te whakapapa. Nā reira whakapaparia mai ai e ratou te whakapapa o Ngāti Maniapoto, o Maniapoto tūturu, tō tatou tupuna, mai i a Io. Ka tuhia mai e ratou taua whakapapa ki runga i tēnei pepa mana. Me te tohe. Ā, ki tēnei mana, kāore he mana pērā rā ki tētehi atu iwi, ko te mana whatuwāhuru. Tēnei mana whatuwāhuru, te mana o Ngāti Maniapoto.
I whakaingoatia rātou e rātou, ko te ingoa mō rātou ko, ko Nehenehenui. Koinā te ingoa o te, te, te kawenata. Ā, ko te whare o te Nehenehenui e, e kōrero ana mō tēnā nehenehe nui. Kua kōrero mō te nehenehe nui o mua, he nehenehe nui o mua nō te wā o Kīngi Tāwhiao. Ā, ko tēnei nehenehe nui hei tuanui mō te katoa. Koia ko te, te whare o te nehenehe nui. Tēnei nehenehe nui e kōrero ana mō te āhua o te whenua, e kōrero ana mō te katoa o te rohe e noho mai ai ngā hapū, ēnei hapū me te iwi, Ngāti Maniapoto ki raro i tēnei whare. Mō te wiki tonu te roa o te hui, tae mai te wā o te Kirihimete, and he mea hou tērā ki ngā tūpuna o ērā wā, ērā wā, i te mea ko te wā i huihui ai ngā tūpuna i te wā i a rātou, ko te wā o te hōtoke. Tēnei wā o te te raumati, koinā te wā e mahi, he mahi, he kimi kai. Nō reira he he rerekē te āhuatanga o tēnei karanga kia haere mai ki Māhuenui. Hoi anō, ka tau te whakaaro kia whakarite he whakatakoto i tētehi kawenata, kia mau tonu ki te ki te Māoritanga me te kotahitanga. I whakaarotia e Te Rangituataka mā, e Pepene Eketone mā, mā te kawenata nei e whakakotahi anō ai rātou. Me te mōhio rā anō, ā, e, ehara mā Ngāti Maniapoto, ā, anahe tēnei kawenata. Kua mōhio rātou, ko ngā hapū i haere mai i Waikato ki te noho mai ki waenga i a rātou ki te taki i te wā o, o te, o te muru raupatu. Tēnei kawenata e, e, e whakakākahu nei, ā, i ngā, i a Ngāti Maniapoto me ōna hapū maha. Ko ngā mātāpono o roto i te kawenata e kōrero tonu ana mō te Māoritanga. Mō te Māoritanga he mea nui tērā wā. I te kite, i te wā i a, i ngā Kīngi i te ngaro haere o ngā tikanga me ngā āhuatanga ngā ahurea o te Māori, Nō reira ko te Māoritanga me te Kotahitanga. Kei roto hoki ko te aroha, ko te whakapono. Te nuinga o ngā tūpuna i tērā wā kua huri hei Wēteriana, hei mihingare, ētehi kua huri i kērā o ngā poropiti o te wā. Nō reira, i tīkina mai ai ērā mātāpono. hei ārahi i tēnei kawenata, hei ārahi hoki i te noho mai a te iwi i roto i ngā take a te iwi. Ana, ko te Māoritanga Kotahitanga Aroha Ture Whakapono. Ahakoa i whakarite mai tēnā kawenata, kāri i whai huruhuru, kāri i horapa me kī ki ngā hapū katoa o te iwi. I te mea koinā te wā i tīmata mai ai ngā raruraru o te ao, te pōharatanga. Nō reira, i aro te iwi ki a rātou ake i tērā wā. Nō nanahi nei, nō ngā tau tata nei, i whakaara mai anō te kawenata, he ārahi a Ngāti Maniapoto i roto i ana mahi, ā katoa.
Te hurihanga o te rautau tekau mā iwa ki te rautau rua tekau, tērā te rā whakaahua o Taonui, o Rewi mā, ā, o Te Rerenga Wetere, o Te Rangi Tuātaka. Ko ngō rātou uri ka whai mai te hurihanga o taua rautau, te hurihanga o tēnei rautau o tātou. Nō reira, kei runga kei a tātou te kawenga o tēnei kaupapa nui whakaharahara mō te iwi te take, mō te whare o Te Nehenehe Nui.
Kua noho mai ko ngā mātāpono o te kawenata hei ranga wairua ki ngā uri o Te Nehenehe Nui. Ki te anamata rānō. E papa e rangi e papa e rangi tenei au tenei au te hokai nei i aku tapuwae. Ngā iwi o te nehenehe nui, kai roto pū mātou i ngā mahi whakarauora i a mātou anō. He tapuwaā whakaahu i te pō, te pōrongorongo tapairu. Kua titiro, kua whāia e mātou nā āhuatanga o te Tiriti o Waitangi e tata nei te puta. Oi, oia! E titiro atu ana. e whai ana i ngā āhuatanga o te reo, ngā tikanga. Rapu kau ana mātou i tō mātou ake tuakiritanga, tērā i pēhia, i tāmingia e te ao Pākehā. Ka hahau atu taku toki nei ki Kahauru o te Rangi ki Taketake o Rangi. Kua tae te wā mua ora i a Ngāti Maniapoto, ā, i roto i ngēnā mahi. E kōrerohia nei te nehenehe nui. He waitohi mauri, he waitohi mauri. Tōna pānga ki te tuakiritanga o Ngāti Maniapoto, otirā Ngāti Maniapoto ki te nehenehe nui. Whakamana i te kupu, whakamana i te kōrero. Ki ngā whakaaro mō te nehenehe nui, arā, mō ngā iwi, ngā uri, arā, tēnei. Whakamana i te kaupapa i haere mai au i te rā nei.
Ka pēhea aku whakaaro mō aku mokopuna? I roto i te kawenata ētehi kupu mō te tohe a aua kaumātua, mō te whai rawa a te iwi, Engari kaua taua whai rawa ki te moni, kaua taua whai rawa ki ngā rawa, kaua taua whai rawa mō te rawa nā ngā ringaringa a te tangata i hanga. Engari ko te whai rawa tūturu ki a au, ko te wairua, o te te whanau, tōna noho ngātahi, tōna ahuru. Kia mau tonu te Māori ki tona mana Māori motuhake. Engari kia mau tonu a Ngāti Maniapoto ki te mana whatuahuru. Enei tau Rua tekau, harakene, taku whakapono, ka kite rā tātou i te, te puāwaitanga o ngā whakaaro o Ngāti Maniapoto, mōna anō. Tōna tuakiritanga, ōna whakapapa, ā, ngā kōrero, ngā āhuatanga katoa. Kua roa e takoto mahana nei i roto i te whatumana o te tangata. Ehara i te mea he huarahi ngāwari, kei nui ngā taraongaonga kai mua i te aroaro o te tangata. Heoi anō, me tū kahikatea, mā reira ka taea e mātou te kauparihi atu i ngā taraongaonga, tae ano ki rā mā te tipiki i ngā maunga nunui, me te hoe o mātou waka i runga i ngā moana pukepuke. Nō reira, ko te mea nui ki a au, hei tēnei wā nei, ahakoa te uaua, ahakoa nā piki me ngā heke, ahakoa ngā āhuatanga ka puta i ngā mahi kerēme, Ono, whakapono noa ana, hei roto i nā tekau tau e tū tata mai nei, kua kite anō mātou i te puāwaitanga o ngā whakaaro, ngā moemoeā e moemoeatia nei, e wānangatia nei i tēnei wā. Nō reira, mātou o tēnei reanga, ko mātou e whakatō nei i ngā rākau. kia tupu, kia turuki ki runga, kia toro ai ki te rangi. Engari ēnei rākau he moroiti, e kore nei mātou ki tēnei reanga e whai wāhi raro i te taumarumaru o ēnei rākau, he wā tōna ko ngā mātou tamariki, ngō mātou uri, ko rātou kē ka ana hoi raro ki te taumarumaru o ēnei rākau e whakatupuria nei E maimoatia nei e mātou.
Ko te pai o taku titiro ki taku iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā whānau, kei tēnā koroua kuia rānei ō rātou ake mana. E kōrero ana mō te mana motuhake, mō te mana whatu āhuru. Ko Ngāti Maniapoto e mea ana, ā, waiho māku taku marae e whakahaere. I au e tamariki ana koina te kupu mō te rohe i ō mātou mātua, ko Te Nehenehenui, o Nehenehenui rānei. He pēnā ki taku whakautu mō te Māoritanga. Atu i tōna tikanga mō te ātaahua o te whenua, ko te nehenehe, mā muri, ā mua e ārahi. Mehemea ko te nehenehe nui kei mua i te whakaaro, he māna e ārahi te iwi, ngā mea o taua wā rā. Mā ngā akoranga o mua, mā te wā i ō tātou tūpuna, Ko tērā nehenehe e kōrero nei ahau, ko te tawhito ki te titiro whakamuri, ka mārama te anga whakamua. Haria ngā taonga o tua whakarere hei rama mō mua. Nō reira, me mau tonu tēnā o ngā ingoa. Kei roto i te kupu te māramatanga mō te take me mau i te nehenehe nui hei ingoa mō raurangi.
Nō reira, hei roto i ngā rua tekau tau, toru tekau tau, whā tekau tau, mano tau, ka kitea nō rā te tupu o te rākau, te tupu o te tangata. Kia matomato anō ai te tupu o te rākau, kia kākano anō ai ngā rākau nei. Kia puāu ai, kēkē Paunuku, kēkē Tangaroa, Ngāti Maniapoto ki tōna taumata.

Ko te piko o te māhuri, koia te tupu o te rākau. He rito tangata, he mauri oro, he mauri reo, he mauri ora. Tata katoa he mauri oro. Kei ia tangata tōna reo oro. He mauri reo, kei tēnā iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā tangata he pūrākau, he tūhonohono ki ngā mahi puoro. He reo mauri ora, anō nei te kī, ko tāu raurau, ko tāku raurau ka ora ai te iwi. Kei roto i ngā mahi puoro, ki te kore nei tātou e mahi tahi, ka mate pērē i te moa. Ka ngaro.